What are some of the challenges while in the current administration ofiletie ng'a they need to be corrected? Inche ekero ngocha narigereria anene mono, ekero ogocha ore omochumbe, omanyete omochumbe mokwa for example ng'a kere ekura 2027, igo nkoenda aria egere nkwane on your behalf. Yes.
Inche omochumbe onde onfailiri gokwana on my behalf. Eeh. Ekero agocha oigwe platform maybe gokwanera nonye ne president komosaba amagenderero atoretire Nyaribari Masaba, agosote tokure. Bono ogokura, gokura inki kogochi twa- Ng'a abanyina kura.
abanyina kura. Inche egento ekenene ntaete ko encourage Abanyaribari Masaba, it is. representation in parliament like Igo. i will speak for them mm. omanyete abande mbare bachi bagochikorera ing'e ina agenda yes that is an hiyo ni sera mm -hmm. ina esera kiagera nabo gotoma omonto gari mm -hmm. takwana for the entire five years mm. nakio okorora chinsemo chinde chibwate amagenderero mm. echinde nchibwati ase ki omonto nare ore omwango naende omonto nare ore ng'ora ore ng'ora mm. nabo mogotebiwa ng'a The ministry of roads nkoina nigo ekare allocations asegete Tamaeti. tamanyeti Taiyo. taiyo Ng'umbu Tari- agare America.
Eh, Aha. bono igo oroche aye inu ndi amagenderero agocha ikase ino Emochando. another challenge is infrastructure ekero ngokwanera infrastructure egento giagochia kiang'a affect mono inche buna omonyari bari masaba anene mono na echipara nonya naye kwaraigure epara eye yakwanirwe korwa naende nagochia nero mwatumia Wah, tagotiga aye. Eh, ibacho.

baminto. Rende noteba enchera enene lakini otebe ng'a infrastructures neba ne chisukuru at least kero osoe kera esukuru nyarebe ande masaaba gwoteba ng'a this is excellent. Ng'a nonya abana mbanyorete bursaries chibe eseti they were converted to make better structures for the next classes that are coming. Abaibori bateseke lakini the next generation bakore ki? Ba benefit. Nigo ntori korora egento buna ekio, eeh.

probably even follows up himself akoenda mpaka esukuru are ko make sure omwana oyio obeire admitted. Bono naki eki tokoboria intwe abanyari bare masaba, ng'ai chibesa chiria chitungeti chitokonye intwe chigochia? Ng'ai chigochia? Amaene pi ng'ai chigochia? Ekiagera nabo bagoteba ng'a oo chibesa chiria chiaino igo naroche rende ekiagera tori goconsult banyari bare masaba bagoteba igo naroche mbaagachire chiramu ekiagera

Bamorake ekero mokorigia chikura. Gochia koba mbaya. Gochia koba mbaya lakini ki mwairire iga, bono mogotebi ng'a ah bono mwabeire abange. Moiyo. Moiyo. Onde ng'a nyare bakang'ake na nyare bakang'ake lakini bono igo otagete kera omonto. Eki nakio na inche kiang'ai nkarigeti ng'a change of leadership. Yes. Totware obonchoreri ase oboraai, omonto omanye ng'a omonto oria aakeire ekura natoke. Kabisa. Inche buna risase, echaniri eye buna gwateba abanto nabange bakoyewocha. I promise people ng'a I will be available naende inche oborayi obo ntaete tokorete obonchoreria how like public participation Yes. ne egento kia maana sana ekero egokamwa ase ensemo ya leadership and governance ekiagera amahitaji oranyore eward ya Kiamokama ebwate tari aro oranyore eward ya Nyamasibi ebwate, Kichuni na Masimba igo igo. Bono goika toisaranse na abanto aba iga tokwane ng'a. chibesa chiaino chigocha constituency ya Nyaribari Masaba, inwe abanto buna be region gete, Inki moragani? inki moragani tokorere? Involvement of the people. in, eh, involvement of people in, eh, infra, in eh, development aspects naende abanto bacha banyore ng'a nonye ekero bagocha obisi omanyete obisi nere ere masimba ere meant for the member of parliament bacha oo barakonyora naye bamanyete ng'a etuko gete omo omochumba oito ngotoka are obisi tiga twende tomorore toigwe ekwerende. Yes. Another change I would like to incorporate is eyio ene negochia aba echallenge when it comes to leadership and governance is the coordination between the national government and the county government. Yes. Bono ogochia kwanyora ng'a projects gete nchire chigokorwa omonto ogoteba ng'a ah eyio ne edocket ya ecounty government, eyio ne edocket ya National. national government, eyio nomochumbe Eyio ne ekwere emsie. Emsie. Kwa mfano epara nere aeteremogete minto maye gaga egegochie ya yarugesa bakwa. Nenyeroche. Eyio ee eteremogete aa yarugesa bakwa yenda moikisi. Obo otutukanu mboro ororo, omwemisia agote atari yaye, omochumba ote atari yaye, igo bono ne eyang'o. Inche eki ntaete koreta obo obonchoreri mbori ng'aki, because you leaders, ninwe mokoba elected nabanto abamo, tiga mwacha amo, mwa discuss issues. Company projects, in case of coordination, egere chiachie koba ng'aki, nchiakonya abanto. Tari ng'a for example ochake eproject ande na oike gati ote ng'a eyio nedocket yaye, igo bono kwayetigire igo, no. Totware coordination between the national government oyio ore omochumbe, naende ne county government oyio ore omoMCA, egere amagenderero akonye abanto banyare bare masaaba. Eyio omineti ng'a nabo ngwakere omw'MCA oward ende yonsi mote ng'a Moigwanane. mote ng'a ngochande obisi yao rero no nkare goisara nse obisi yao Tosande. totegerere Ehe. abanto bakorwa eward gete Mechando ki babwate. emechando ki babwate. Moigwanane. Eh, bono. Mana enchimba goikera ng'a para teiyo, omojumbe agokana, na omw'MCA okane. Eh. I think that is okay. Eh. Gose iga iga twanyora what we call goonism. ase abanto bagoitwa abande bakwa. Ekero kende nabo kwarenge challenge eyio igaa kogasi ne siasa yao. Eeh naende oo ekio ne egento ekenene kwa mfano ekero nachire ase, abanto bagontebia kwanza bu anene mono buna ore omwana enyaroka, eeh people will tend to take advantage to harm you naende batumie gunism to intimidate you because maybe you cannot afford that huge amount of money to hire.

kero bachagete amaandamano narenge peaceful, Very peaceful. very peaceful because we were advocating for our rights. Kabisa. Eh, agatiga iga abanto bakarora ng'a ah, eh, movement eye yabeire peaceful. Igo tokoreta Chiwuuni bunism chime, ime gati egere chia esari. destroy agenda so that we do not have our mission. Yes. Kero omorembe oro ore ororo nonye na eke- nonye na ase enka you achieve a lot. Yeah. Kiagera bono you cannot construct as you deconstruct. You true. construct as you deconstruct. it is a difficult thing to do. Eh, bono. Egogunism it's a big issue. It is a big issue.
Iga anyare bare masaba nero, onde bwensi okogosire, ekero tomanyeti togodeal nabo yaye korwa aa. Bono iga aro, onde tarangosa as at, as of now. Onde takuna risase. Eh, Onde takuna. ande eki ngogoakera abanyari bare masaba mbuya mono, banchire risasi by the way it is true Banchire? aki banchire risasi That's okay. like yani bang'orokirie obwanchani Okay. ande onsi esi ngotenena ande onsi esi ngotara buna bono nabo nkomera omonto najua egento kende ntaete ko encourage abanto ng'a mbanarae ng'a bari bakobori chikura igo bare Emebere. Babekire emebere naende babekire ebigokoro ng'a bono togotara ande onsi. Ai. Inche mokwana gokonyoa keroka inde chinyanya gati nkorigia chinyanya ekiagera that is life. Ore na omo. Ore na omo. Tari ng'a ase eng'encho okoboria oboraai, now you become somebody special. Hapana. Naende eki na ekiya egento ngosaba ng'a, ki ndaire Nyasae karanche, Yes. I still maintain that standard. Amen. Tara abanto gati. Abanto boka nabo bagogoprotect, omanyete Aye. ochake kwebekera security, bono nario abanto bagochaka gogochaka ng'aki, oria bono obekire security nere togo attack, torore security yaye ng'aki egokora ki? Ng'aki ere. ng'aki ekomokonya. Inche nabo nko interact na abanto iga, baria bamaete abake nabo bago identify ng'a ah, risasi eri ri, Eh. bate ooh. Oyo nere risasi, ekiagera bang'igure. Lakini bono mbaramanye ng'a risasi nabo agochia obe omonto nomo ogotara iga kama kawaida, okorina chipigipigi, onde riria nagotebia ng'a aria estage eria aa water, mbamaete. Nabo oria kera omonto agoteba, risasi, genda iga, goika ase egetuo, onchoke iga, they know you. They know me because inche nechipigipigi ngotumeka. Na abana bodaboda, bansirire sana, naende nkobaakera mbuya mono. Alright. Eeh bono. Now, nkwa mention issue of finances.

expect ng'a kero okoboria siasa nobwate financial muscles, okoenda ase Chieto. egete kwanya gosia, okoenda omochango kwarwa chibesa chichieto, lakini inche nkoenda ase enchera ya obwororo. Natebia onye na omwana ogochia esukuru, inche amaene eki nakogoreire ne chipacket ibere chia ki? Chia epiro. Which is Echi- okay. eeh, echi nabo chigo, naende naende na- nere ombwate na omoyo omokeno nokweri nanyorire. Eeh. Naende gwacha the right time, igoro ekero narenge nkaigora agatiiri nambagete iga, ekiagera ekiagera ekero okonyora nko post some of my clips online, abanto mbare ororo beruete ko support, beruete genuinely ko support, tari ng'a korwa nyaribari masaboka, just Kenya. at large. Monto agoteba risase ere eya ikomi eyio. Lakini bado mbare ang'a, Aha. bono eki negento nare korigereria ng'a okay, abanto mbare bakoboria how can I support you? Okay. Naki ndakore ngosupport. Of course not all people barabe positive. Bono nka- nkateba ng'a tiga ng'ende ndosie till number, oria orabe willing. Omanyete tari bonsi ba- bagochi batwara That's omoyo true. oyio, because abande mbare bare very negative. Kwa mfano napost tigoro online,